A re lokiseng ke pisi. Gogo, o se ke wa nkhwatha. Hei, ke feditše. Ke nyaka yeli ya go mka Coca-Cola. Na o tla e dira? Go bonolo kudu. A re thopeng go apega. Ke nyaka Coke. Sa pele tloša. Oh, e bose kudu. Wow. Go a makatša! Oops! Eh, ke maswabi batho, e a tla! Awo, Mike!
Oh, o ntshwarele! Ah! Oops! Ke tsheletše melwane ganyane! Bjale re swanetše go tšhela malekere a nerds ka lebotleleng go šetše fela go tšhela sirapo e bose ya mopo fela bjalo ka ge emily a be a nyaka O tla e rata ruri. Ga ke nyake seo. Ai, hlokomela.
Ah, go tšhila. Ups, mšwarele. Ke tswalela lebotlelo le go hlakanya tšhle. Ke e hlakanya gabotse.
E tšhwile gabotse. Emily o tla e rata. oaoa ke gomaretše le botleleng a tlogela wow ke wetše fase fela ke ka botse
go thabiša bjang wow ye le ye bonala e makatša nka tla ka eng ke tla dira ye le ka tofi Fela ga ke na yona. Ke a tseba. Dinose tša ka di dirile tofi e ntšhi. Di ke ke tša gana go mpha e nnyane. Le gona ke fela ntlo ya dinose. Dumelang, barategi ba ka. O oh, tlogelang go fofa godimo ga glogo ya ka. Ke tlile go tšea tofi e nnyane go lena. Na go lokile? Go lokile. E ntekane ruri. Bye-bye. Ke boile. E sego ke noši fela ke na le tofi. O oh, awa!
Go na le dinose tše tši. Koko! Ke tlo tša tofi e nnyane ka spatulo gona bjale. Go lokile, tšhui ka lebotleleng. Mm. Oh!

Ke na le kgopolo e kaone kudu ruri. Ke tla tšea Coke ka dira yeli ka yona. Ke tšela Coca-Cola, di marmalade tše dingwe le gauta e nnyane. Se se ke ke sa ba bose fela, fela se tla ba se se botse kudu. Bjale re swanetše go hlakanya tšhle. Ke a e hlakanya. Ke tšhela tšhle ka lebotleleng le le senago selo la Coca-Cola. Ah, yeli e mosehla e botse ga ka kang. Ke tšhetše tšhle. Ke tlo ša fanela. Seo se thabiša! Aowa, Mike, se se a šiša!
Le gona, bjale ke swanetše go e tšhabisa tšhle. Nitroyene e nnyane ya sela. E tšhabiša chle ka lebelo kudu. Wow, Mike, lebelela mohlolo o! Ke mosebeltsi yo mofsa yo mofsa! Ke batlile ke lebala ka yeli ya ka ya thofi. Seo se ka one, u, go thonya ganyane o ka e leka. Go lokile, ke tlo leka yeli ye gona bjale. E bonala e thabiša kudu. Le ka lebotleleng la bera. Wow, e bose! Le gona go na le eng mo? Go bonala go makatša. Na ke gauta ya nnete? Ke swanetše go e leka. Wow, e latswa bjalo ka Coca-Cola. Ke seo ke bego ke se nyaka. Wow, go thabiša! Ye ke yeli e nang le malekere a nerds. E swanetše go ba e bose kudu. E bose kudu ka tsela e sa dumelegego. Ke tlo metšha leleme la ka. O thopile! Eng?
Ka nnete, go a makatša! Hei Coco, o seke wa tsena tseleng. Bjale ke nyaka dipane kuku. Lebelela sethalwa seo se se botse. Ntho ke le sona, hle, ke tla be ke letile. Go bonolo kudu. Ke tla tšhela hlama e nang le mebala ka paneng. Ke nyaka go dira dipanekuku tše nnyane ka sebopego sa dibera. Di tla ba le mebala, diletšenyane le go thabiša koko o seke wa nkwenya o seke wa e kgwatha ke bile le kgopolo ke tlo apea dipanekuku tše di thabišago kudu nna le emily re na le mpsa e bitšwago chloe ke tlo thala panekuku ka sebopego sa mpsa ya rena E tlo ba e botse kudu. Ke thala mothalo ka hlama e ntšho ke mme. Ke tlatša tšhle ka mmala o mongwe. Se se a šoma! Emily o tla thaba kudu ke a bona pane kuku yaka. Dintla tše dingwe. Wow! A re fetoleng tšhle.
Ke batlile ke lahla koko.

Ke tla dira dipanekuku ka dikarote le zucchini. Ke tšhela bupi bo bonyane le mae a mangwe. Maswi a manyane ka nnete. Go šetše go hlakanya tšhle ka thušo ya sefeti. Re batla re fihlile. Hlama e botse. Ke tšhela kapaneng ya go gadika le go di fetola. Mike, na o nyaka go e leka?
Ya šišinya. Ke tšhela tšhle ka poleiting le khrime e bodila e nnyane. E bose kudu. Merogo e mengwe godimo. O nagana eng? Ke kwela Emily yo monnyane bohloko. Ke nako ya gore ke tloše dipanekuku tša ka tše nnyane ka paneng. Ke tšeela tšle ka poleiteng. Oh, yeme ya di-strawberry! Ea makatša, ke tšhela ka ditsebeng tša poleiti. Ke mosebeletsi yo mofsa. Emily, tla re lokile! Dipanekuku tše di lokile, di phadima ebile di thabiša. Oh, ke eng seo? Go šišinya bjang? Eo! Le kona go na le eng mo? Tše ke dipane kuku tše nyane, di bonala di thabiša, a re le kenyete. E bose! Le kona go na le eng mo? Oh, msa ya rena Chloe! Le gona pane kuku ye e bose ka tsela e sa dumelegego. Mike, se se botse ka nete! Yahoo! Ke thopile gape! Ke a le boga kgaitšedenyane! Ke nyaka burger nako ye, na o tlanka pehela yona? Go lokile, ke letile! Ugh, nama e tšhuego, go šišinya bjang! Ga ke nyaka go ekgwata fela ke swanetše. Ka botse, go lokile. Bjale, spatulo, lebelela koko. Oh! Ugh. Ke be ke le kgauswi kudu, fela e bonala e lempe. Oa tseba eng? Ke tla direla Emily Burger e bose. Ke nyaka Nutella le lefeela. Ke tšhela Nutella e nyane godimo ga panu. Yum! Bakeng sa go tlatša ke tlo šomiša di-marshmallow. Ke nako ya gore le nna ke dire burger. Eng? Ke tlo go bontšha thuto e botse. Okay. Oh, so se botse. Ke motho yo a thopago bjang. Bjale re dira khathele tere gadika. Oh, ke lapile ganyane. Oh, o se ke wa robala. Re swanetše go fetša burger. Ke na le nnete. O setlogolo. Na wa e bona? Ke ka di ka di marshmallow. Ke nyaka gore di tologe. Ke tšhela marmalade e nyane le viola. O modimo wa ka, Mike.

Gabotse, ke tla e boeletša makga a mangwe a sego kae, e tla ba e bose ka tsela e sa dumelegego. E lokile?
Wow, burger e kgolo ga kakang! Gabotse, ke nako ya gore ke fetše go apega burger ya ka. Ke tšhela merogo e mengwe. Oh, dipikiri, ke di dirile ka nna. tamati le disose tše dingwe. Ke tswalela ka panu, a re ba petšheng di-burger bjale. Oh, ya gago e sa le godimo kudu, fela ya ka e bose kudu. Koko, se ke wa tshwenyega. Se sengwe le se sengwe se ka tlase ga taolo. Ke nya fela gore e tolose jeli. Emily, e leke!
Ready. Wow!
Yoke burger! E kgolo hudu!

Re a tšwela pele. E bonala e sa tlwaelega ga se ka ya selo sa go swana le sepele. Ke burger e bose! Go thabiša! Ke rata kgopolo ye! Gabotse, mothopi ke... Chef! Oh, ke a leboga, Emily.